Сәлам, мин Василә Сабирова һәм без Бишле шоуны башлыйбыз.

Әгәр дә җиңәсең икән, бишне алачаксың, җиңмисең икән, димәк, бала да Монда икене куймыйлар. Юк, беләм мин ансны. Бала гына бар. Башлыйбызмы?
Яхшы әйдә. Беренче сыйныф. Әйләнә-тирә дөнья. Мәдинә, син бу кешене таныйсыңмы? Таныйбыз.
Кем бу?
Беләсеңме? Егет, мин дә белмим кем икән. Әйдә утыр, утыр, парк артына утыр, хәзер мин сиңа кеше белеп алам. Бу рәсемдә күрсәтелгән хайваннар кемнәр? Аларның исемнәрен яз. Ата.
Без вообще дүртенче класска хәтле гел Әйе, безнең икебезне Рүзәл дигән минем классташ ул дустым белән безнең икебезне һәрвакыт дәресләрдән соң яңадан бер дәрескә алып калалар иде. Тәртипсезлек өчен. Мәктәптә укыганда төп программадан тыш өстәмә һәрвакытта да дүрт дәрестә кала торган Илназ Бахның җавапларын карыйк. Әлбәттә, ул дөрес булырга тиештер инде. Куян, тутый кош, сандугач, ташбакка. Сандугач күренә инде сиңа, юк? Дөрес түгелме? Вообще дөрес түгел. Представь себе.

Рәхмәт, Бизү. Мәдинә, синеке ничек? Я сам башка что-то блин, нормально. Молодец!
Әлеге ярышта беренче сыйныф укучысы Мәдинә Илназ Бахны җиңде. Исәп бергә 0. Молодец! Икенче сыйныф Инглиз теле. Исәнмесез, минем хәлләрем әйбәт. Исәнмесез, Мөхәммәдия. Син бу кешене беләсеңме, Мөхәммәдия? Юк. Йә, бигрәк тотык. Урыныңа утыр. Утырасыңмы? Аһа. Мөхәммәдия, без сиңа хәзер бер бирем бирәбез. Һәм син безгә телдән генә җавап бирсәң дә була, әзер булсаң, язсаң да була, яме? Инглиз телен укыйсыңмы син? Әйе. Молодец, мин сиңа инглиз теле белән шундый бирәм. Илназ. Мин укымыйм бит.
Син инглиз теле бар дидең бит. Юк, мин немец телен укыдым.
Ну, братан.
Так, мин беләм мин теге төркиягә баргач. Берәр атна торганнан соң икенче яшьгә әйләнеп кайтам инде.
Алайса, без сиңа... Монда малай кирәк име? Сиңа малайга шалтыратырга мөмкинлек бирәбез. Звонок другу. Серьезно?
Абсолютно.
Бишле шоуның кагыйдәләренә туры килмәсә дә, бүген Илназ Бахка без ярдәм сорап шалтыратырга мөмкинлек бирәбез. Һәм хәзер ул инглиз теленнән биремне

Әти бакча, ай, ие, тукта, бабай кая? Әйе. Бакчада. Или анда ишек алдында ма утыра инде. Бу и киресенчә кирәк микән шулай микән? Минем бу моның бабайның улы буламы икән була бу? Атасы буламы бит? Әйе. Ну яра, минем әти кая? Әти

Өченче сыйныф татар теле. Илназның татар теленнән биремнәрен тикшереп карыйк әле. Һәм минем көндәшем. Һәм синең көндәшең, исемең ничек? Адилә.
Адилә, кер.
Әйдә, Адилә.
Адилә, миңа караганда күбрәк белә, димени?

Исемдә калганнар подвалить итмәсә, китап. Кем нәрсә була бит инде. Әйе. Кемне нәрсәне китапны. Китап кемгә нәрсәгә китапка кайда чыгыш башы э, чыгыш килеше китаптан, борынгы вакыт килеше китапта. Ияле килеше ничек? Китапның? Китапны.
Кемне нәрсәне? Китап китапны.

Китапны, китапка, китаптан, китапта. Монда шулай ук бер хата, китапны түгел, китапның, иялек килеше, кемнең, нәрсәнең. Димәк, монда беребезгә дә балл бирелми. Өченче сыйныф татар теле биреме нәтиҗәләре буенча бер генә командага да балл бирелми. Димәк, безнең исәп шул килеш кала, икегә бер.

Дүртенче сыйныф. Русский язык. Катнашучылар рус телен бик яхшы беләләр ахрысы. Бирелгән вакыттан алдан тәмамлап куйдылар. Әйдәгез, тикшереп карыйк.

Думалып керәләр бергә. Җибәле. Язлары белән. Ну ничебез?
Синең в принципе ошибка булды. Проблем раз булган булган
Бу биремне 4 сыйныф укучысы төгәл башкарды, ә менә Илназда бер кечкенә генә хата китте. Шуңа күрә әлеге ярышта укучылар командасына 1 балл бирелә, Илназга балл бирелмичә кала. Бишенче сыйныф

Барысын да дөрес язган, ләкин кисәкчәгә бер мисал да булмады, димә. Димәк, э, укучыбызга бер балл да бирелми, чөнки бирем тулысынча. Илназ, синеке ничек? Минеке дә шулай ук менә баштан чыккан инде хәзер. Менә мәсәлән, исем дөрес пе, юк, дөрес язган. Исем ат.
Сыйфат нинди яшел? Әйе. Алмашлык сез без.
Ну, Әйе. Алар рәвеш ничек шулай? Егет эшли эшли. Эшли.
Ат яшел, без шулай эшли булдык, Азия. Алтынчы сыйныф, биология. Рәсемдә бәрәңгенең өлешләре күрсәтелгән. Сез сорау билгесе урынына ул өлешләрнең исемнәрен язырга тиеш буласыз.

Монсы инде ана бәрәңге дип әйтәләр инде телдә. Болар күзәнәкләр була инде, ә монсы борын чыгарган була. Инглиз телен белеп бетермәсә дә, бәрәңге төзелешен төгәл белә Илназ Бах. Алтынчы сыйныфта бирелә торган сорауга дөрес итеп җавап бирде. Кыскасы, Зәринә, синең җавапларың дөрес түгел. Әлбәттә, монда дөрес җаваплар да бар, ләкин менә бу балчык түгел, бу ана бәрәңге. Уенның гомуми исәбе өчкә ике. Әз генә өстенлек белән безнең укучылар командасы җиңеп чыкты. Шуңа күрә аларның барысына да бишле бүләк итәбез. Илназга катнашкан өчен бик зур рәхмәт!